Salowmalikim Arslan aga, şu gürrüňdeşligi kabul edip geleniň üçin köp minnetdarlyk bildirýän. Soraglaryň başy bilen ýene esasy sizi özüňizi tanamak isleýäs, özüňiz barada aýdyp bilersiňizmi?
Waleýkim essalam Döwran aga, size minnetdar meni çagyryp interwýu alýanyňyz üçin. Men iki müň bäşinji ýylda Türkiýäniň Orta Gündogar tehniki uniwersitetinde nebit-gaz nebit-gaz ugruny gutardym, nebit-gaz inženerçiligini ugruny gutardym. Ondan soň Schlumberger kompaniýasynda Gabonda, Afrikada, ondan soň Alžirde, Tunisde, Rumyniýada, Orsýetde, Braziliýada we Birleşen Arap Emirliklerinde nebit-gaz sektorynda işledim. Ýakynda öz nebit-gaz kompaniýamy gurdum Türkmenistanda. Nebit-gaz kompaniýamyzyň asyl maksady Türkmenistanyň nebit-gaz senagatyna öz goşandymyzy goşmak, Türkmenistanda nebit-gaz ugry boýunça serwisleri ýerine ýetirmek, daşary ýurtda öwrenip gelen tejribe gazanan öz ugurlarymyzda şolary gelip Türkmenistanda paýlaşmak, täze işgärleri ýetişdirmek, olara kömek etmek, bilýän zatlarymyzy paýlaşmak, daşary ýurtdaky iň soňky tehnologiýalary Türkmenistana getirip, olary işe goýmak, umuman Türkmenistanyň nebit-gaz senagatyna öz goşandymyzy goşmak biziň esasy maksatlarymyz. Şu wagt öz firmaňyz ýaňy nebit-gaz önümleri öndürýäňizmi ýa nähili işleri alyp barýaňyz öz firmaňyzda?
Biziň firmamyzyň asyl maksady serwis serwis sektorynda biz nebit-gaz guýularyny gazmak. Hawa, nebit-gaz guýularyny gazyp tabşyrmak. Onuň içine. inženerçilik, dizaýn işleri, işi ýerine getirmek we netijelendirmek, garaz, guýyny başdan-soňuna çenli ýerine getirip tabşyrmak. Biziň asyl alyp barjak işlerimiz, alyp barýan işlerimiz şulardan ybarat. Indi öz sektoryňyzda, öz ugruňyzda şeýle ýeke-täk ilkinji firma bolup, hususy bir iş açandygyňyz sebäpli, iş açandygyňyzdan esasynda özüňizi nähil duýýaňyz diýip sorag bereýin? Hümm, gowy sorag. Elbetde, birinji bolup bir işi başlamagyň öz kynçylyklar bolşy ýaly aýratyn aýratynam lezzeti bar. Sebäbi meniň gowy görýän, men kän ulanýan o zadym başda buz döwýän gämi bolýar-a, yzyndan soň buz döwlen soň başga gämiler gelýär. Ana şu yzdaky gämileriň arkaýyn gelmelerine seretmek, şolara ýol açyp bermegiň aýry lezzeti bar. Kynçylyklaramma, ýöne lezzeti kynçylyklaryň öňüne geçýär. Dogry, indi siz. Özümi bagtly saýýan. Başlangyç edip, gelejekdäki şu sektorda. şul ugurda iş alyp barýanlara ýol açýandygyňyzy bildirýäňiz we şolara goldaw hökmünde ilkinji gezek edendigiňizi aýdýaňyz. Garaz, bärde hemeleşip işleşmek, bir-birimize goldaw bermek, ýol görkezmek, ana, şeýdip işleşeňde uly üstünliklere ýetýäň. Biziň-ä maksadymyz şol. Bile, bile ýöremek ýolda, bile kynçylyklary alyp çykmak, Biziň maksadymyz. Şu derejeleriňize gelmek üçin elbetde birgiden kynçylyklar çekensiňiz bu aňsatlyk bilen bolan däldir. Nähili kynçylyklar boldy öz durmuşyňyzda?
Birinjilik bilen karar bermek. Öz komfortny zonaňdan çykyp Täze ýol açmak elbetde kyn. Hawa, sebäbi esasan hem öýlenen adama, çagaly adama, sebäbi diňe özüň hakynda pikir edip bilmeýäň. Öz çagalaň geljegini, maşgalaň geljegini hem göz öňünde tutmaly. Elbet aňsat karar bolmaly. Ýöne durmuşda iň esasy zatlaryň biri öz söýýän zadyňy etmek. Menem köpden bäri, ýaşlygymdan bäri öz söýýän işimi ýerine getirmek arzuwyndadym. Hawa, daşary ýurtlarda köp döwletlerde aýry-aýry proýektlerde, aýry-aýry kompaniýalar bilen işleşip, tejribe gazanandan soň, men ýene-de şu öz arzuwymy ýerine getirmäne karar berdim. Hawa, kynçylyklar boldy elbetde. Şu iň kyn, iň uly kynçylyklaryň biri karar bermek. Soň karar bereňden soň söýýän işiňi edeňde hemme kynçylyklar gyly baldan çeken ýaly bolýar. Kynçylyklar saňa nähili aýtsamkam lezzetli kynçylyk bolýar. Hawa. Sen bilýäň başarjagyňy. Edýän işiňi söýýäň. Söýlen iş etmek hökman soňy netijesi başarnykly bolýar. Söýýän işiň ýerine getirmek, söýýän işiň ýerine getirmek işleriň netijesini başarnykly edýär.
Dogry. Indi şu öz sektoryňyzda ýetişip gelýän täze ýaşlara bolan maslahatlaryňyz barmy? Maslahatym, men hemme wagt aýdyşym ýaly, Özüňizi gowy tanaň, hawa, özüňizi gowy tanaň, nämäni edeniňizde lezzet aljagyňyzy, hawa, ol işi ömrüňiziň ötýänçä şol işi ýerine ýetireňizde şondan lezzet aljagyňyzy, lezzet aljak işiňizi birinji saýlaň we şol işiň üstünde, hawa, işläň. Wagt geçiriň, pikirleniň, plan ediň, ana, şol iň esasy zatlaryň biri. Ondan soň ýaňky ýaly kynçylyklar elbetde bolar, kynçylyklaryň öňi, kynçylyklary alyp çykyp bolýar, haçan da söýgi bilen ediň işi. Iň esasy şol, söýýän zadyňyzy tapyň, söýýän zadyňyzy tapyň, wagt ýitirmäň, başga işler bilen meşgul bolup, Kim öz söýýän işini edende, ana, şol işiň netijesinde dünýäni üýtgedip bilýän ýagdaýlar bolýar. Mysallar kän. Apple, Stiv Jobs, Zuckerberg, Facebook, Larry, Google, mysallar kän. Ana, şularyň hemmesi Öz söýýän işlerini ýerine ýetirdiler. Öz söýýän işlerini etdiler. Şonda bolanda beýniniň işleýşi hem üýtgeşik bolýar. Hawa.
Indi şu wagtky alyp barýan işleriňiziň netijesinde gelejege tarap seredeňizde nähili işleri amala aşyrmak isleýäňiz?
Birinjilikden-ä biziň esasy maksadymyz Türkmenistanda Şu wagt işleri ýerine getirmek Türkmenistanda potensial mümkinçilikler gaty kän, hawa bileleşip işleşmäne zatlar kän. Elbetde uzyn wagtlyk geljege seredemizde elbetde Türkmenistandanam daşdan çykyp Orta Aziýada işleri ýerine getirmek, öz geografiýamyzy giňeltmek, Afrika çykmak, Orta Gündogara girmek, planlarymyzda giňelmek geografisiki, diňe geografisiki giňelmek däl-de, elbetde, serwislerimiziň şekilini köpeltmek hem olaram göz öňünde tutýar. Örän gowy.
Şu gürrüňdeşligi kabul edip geleniň üçin köp minnetdarlyk bildirýän. Köp sag boluň. Sizem köp sag boluň.
Saglykda görüşeliň. Sag boluň. Sag boluň.